Gobeithio pawb yn iawn. Di Mercher, halfway there. Um, lot o chi nôl mewn ysgol, da iawn, os chi dal adre, dal ati, keep going, a lot of you are back in school, fantastic. Some of you are still at home, not far off guys, da iawn. Um, fel arfer, fit yn pimp. Five exercises, working for 30 seconds with a little break, and then doing another 30 seconds of the same one. So ni'n gweithio am 30 eiliad, cael gorffwys bach, a wedyn 30 eiliad arall, pimp waith, five times, five different exercises, okay? Uh, planhigion newydd, o, oh, dwi'n meddwl weld yr...

Swimming, ok. So fi'n gwybod mae rhai o'r uh, pwll nofio ar gau, lot of the swimming pools are closed, but we're going to have practice in. Yr un gyntaf, byd ni'n plygu at the hips, ok, we're going to bend the hips, a wedyn ni'n gwneud bach o front crawl, ok, lan i chi eisiau chi wneud e, I'm not brilliant at swimming ond you get the gist, ni'n mynd i wneud bach o front crawl fel yna. Ok, 30 eiliad, off, falle wedyn sprint, bit of a sprint maybe. Flutter kicks, pawb yn gwybod fi'n hoffi flutter kicks, tebyg i wneud fel back, uh, backstroke, yna e. Gorfod lawr, lie on the floor, kick, kick, kick, kick, kick, gweithio abs a corn muscles ni. skipping rope ok raff sgipio na fi'n gwybod nath Shrids uh, neu bach o sgipio gyda chi ddoe little twist on skipping yn lle wneud yr high skips ni'n mynd i cael raff we're gonna get our invisible skipping rope ok A ni'n mynd i sgipio fel yna. And we're going to skip like that. Maybe we can mix it up. That's up to us. OK, lan i ni. A'r un nesaf, sa'n credu ni wedi wneud e. I don't think we've done it, OK? Pwll nofio, neu yn y môr. Fi'n weld ambell waith rhywun sy'n neud pili pala, butterfly. So eto, Ni'n mynd i plygu pengliniau, we're gonna bend our knees a little bit, a wedyn, I don't know if you've seen them, mae pawb yn mynd fel na mas a mewn. Okay? So ni'n neud yr un peth. When my arms are going down, okay, brechyn yn lawr, fi'n plygu bach o little squat a lan.

Fflat, popo nôl lan tra'r gyflym, oce? We're going to finish on a hard one, alright? So, ni'n mynd i twymo lan gynta. Chi'n rhy ifanc, ond falle rhieni neu athrawon yn gwybod, children you might be too young to know, but your parents or your teachers or grandparents might know, Mr Motivator.

One to the side, trad gyda gilydd, trad gyda gilydd. Good. So twyfo lan coesau. Wedyn, fel ni'n neud high ten, pob tro mae'r trad yn dod at ei gilydd, every time your feet come together, we're going to give high tens. Ha-pow! Ha-pow! Good. Edrych, so ni'n ddefnyddio lot o lle, we're not using a lot of space. Sdim equipment gyda fi chwaith, I've got nothing to use, we're just using our bodies and our brains. Dal ati, good. OK, tro ma, bach o marcho. Opposite, OK, cyferbyn. Da iawn. A wedyn, dim ond coesau. A ni'n mynd i'n slo fach, dod breich yn i lan i'r ochr. A lawr, like a big bird. Os ti'n gallu gwneud sŵn fel y deryn, if you can do a bird noise, that's right, bonus points. Caca!

Dynamic stretching nhw'n galw hwn, oce? Okay? Ni wedi gwneud hwn sawl waith. Feed the chickens. Da iawn. Oce, okay, tro ma. Big hugs, oce. Okay. Sefyll yn llonydd, stand still. Open the arms out. Big hug. Mas. A hug. A hug. A hug. OK. Fi'n ei taimo chi nawr. Un munud i gorffo jogo ar y smotyn, OK? Ti'n pam? Fi'n chargio iPad fi yn y cegin a symud da fi. Chi'n barod? Go! Go, go, go! Keep jogging, go, go, go, go, go! Car o fynd! Car o fynd! Car o fynd! Oh, a fi'n ôl! Oh! Oce, okay, a stop, relax. Pawb i cael dŵr? Oh, Steph. Symud y cadeirydd mas o ffordd. OK. Ni'n gweithio'n 30 eiliad. Off am gorffwys bach, little break, 30 eiliad arall. OK. Gweithio galed, neu be chi'n gallu. Os chi'n eistedd lawr, neu falle bach, bach o poen gyda chi, gyda'r nofio, you can sit on the floor and swim. Okay? Flutter kicks yw'r un peth. Os mae coech yn brifo, coes yn brifo, use your arms. Okay? Pawb yn barod. Nôl â ni, ni'n mynd i nofio. Plug at the hips, bend at the hips. Nofio nice and slow i ddechrau off. Work on the technique. Trwyddo yn ôl, trwyddo yn ôl. Reit dros top. Good. Falle bach mwy gyflym. A bit quicker. Keep going through air, bach o awyr. Da iawn. Tro ma, bach mwy gyflym. My technique might go a little bit, yeah. I might go a little bit quicker, okay? So cofio, technique yn bwysig. Da iawn. Deg eiliad, shoulders. Ohh! Sgwyddau! Pam barod? Fi'n edrych atoch chi nawr. Bit faster, bit faster. Bend at the hips, plygu at the hip. Keep breathing, fel chi'n neud yn y pwll. Oh, carry on. Goggles arno. Bach mwy gyflym. Technique wedi mynd. Ond ni mewn ras nawr, off ni, go, go, go, go! Go, go, go, pimp, pedwar! O, oh, da iawn. O! Oh! Mae'n anodd. Fi yn nofio am spel. Falle na i'n mynd i'r môr pan mae fe'n... Wel, pan ni'n gallu. Mae'n twymo lan, when it warms up, I'll go for a swim in the ocean.

O, hwn yn tuff! Just little kicks. Mae'n chi yn y pwll nofio, splash, splash. O! Fi heb wneud hwnna am spel. I haven't done that for a while. Oh, tough.

Aww, 20 eiliad, we've got this, we've got this, cario mlaen. Ha, hw, ha, ha, ha, ha. Deg eiliad. Fi'n teimlo bod yn gweithio. Oh! Ah! Oedd hwnna'n tuff, man. Oedd hwnna'n tuff. OK. Ni'n mynd i sgipio, so pawb i cael imaginary skipping rope nhw. OK. Ni'n mynd i wneud two-footed hops. OK, cofio, sgipio, dwylo mynd rownd. We're going to start with just rhoi bach. OK?

Mae'n barod. Oce, car yn mynd. Falle na i wneud crossover. Opa! Ddim sy'n dda mewn cynnig. A do, bwla! Cross, cross. Oh, look at me go! Da iawn. Really good. Croeso a nôl. Fi'n mynd i wneud un o'r rhain. Chwech eiliad, un yr un, un yr un, un yr un. Go, go, go. Ah! Oh! Da iawn. Rest between sets. Dŵr os ti angen. Oh, oh. Tro nesa, ni'n mynd i wneud y pili pala. Mewn nofio, cofio, doi fraich yn dod lan, two arms are coming up, squat bach. Okay, as soon as you get the rhythm, we're gonna go like Ian Thorpe, the Thorpedo. Good. Falle chi wedi weld hwn yn y pwll nofio. Mae'n dod mas a bŵm no mewn. Butterfly yw e. Squat, little squat bach, gweithio'r quads. Ysgwydd yn gweithio galed heddi. Shoulders are working hard. Oh! Ah, da iawn. Sdim angen equipment, ni mewn lle bach, mae hwn yn really, really dda. O, oh, pimp eiliad, we're gonna go again. Bach, ras nawr, ni'n cael ras. Go! Fi'n ennill. Da iawn. Fi dal yn ennill. Neb yn chaso fi. O, rhywun o llun yr eos yn chaso. Da iawn. Rhywun o Scopen Park. O. Da iawn pawb. Keep going. I think I'm back in the lead. Yeah. Like a fish out of water. Come on then. Oh, I won! Joio, nes i ennill. Ond, please, neb gofyn fi am rasp pan mae'r pwllnofi agor. I will lose. OK, i Benny. Oh, Steph. Tra'r gyflym, Lawr i'r llawr. Pump eiliad, quick feet, feet are coming off the floor. Wedyn, break e lawr, down to the floor, chest ar y llawr, lan, go again. Un, dau, tri, pedwar, pump, down. A lan, a to, un, dau, tri, pedwar, pump, lawr.

Un mwy, come on, come on, come on, nawr! Lan! Cyrraedd! Ah! Cerdded rownd! Yn eich lle. Have a little walk. Oh, fi'n mynd i fynd nôl am lan. Um, yn adlu, control the breathing. In through the nose, out through the mouth. OK, ni moyn cwl y lawr. Cael y calon, setlo. 120 beats e, erbyn y diwedd fyna. Ond fi'n credu mae batri fi'n i marw, so... Ni moyn cadw yn ôl lawr. Os oedd rhywun yn gofyn i fi nawr neu gwaith, I couldn't. Hwna pan ni'n goffo cwl o lawr a wneud cwpl o stretches. Oce, okay. breiche, un braich mas, one arm out, across the body, a wedyn hold. O, llais fi. Hold dde. Saith, chwech, pedwar.

Arms with dripping to the floor, ok, flat back, edrych ar y llawr, arms to the side, just nice and slow, for the back muscles, oh, tri, dau, un, a benni off da quads, a fi'n neud, uh, beth oedd e? yn nofio butterfly quads fan hyn. So just pigo un coes lan, right foot, right hand, dal a fe, dal ar cadar, os mae un o'r boes neu os ni adre, wal. Nice stretch yn y quad. Heart rate down to 90. Yn cwl o lawr. Ti'n gallu clywed e? Ti'n gallu weld e? I'm not panting. Da iawn pawb, really good. Uh, Mae'r hael wedi dod mas fyd. OK, os chi adre, falle mynd am wac da'r teulu. Os chi'n ysgol, gweithio galed, neis bod nôl. Oce. Oh, a na ni, briliant. So bydd Stephen gyda chi fori, Stephen o fori, uh, unig sesiwn fi wrthos yma, my only session this week, so byddai weld chi dydd llun. Eto ni ar Facebook, Instagram, YouTube, Microsoft Teams. Uh, beth arall? Cofia, os mae unrhyw sesiynau chi moyn i ni wneud, if there's any sessions you want us to do, gofyn athrawon ar sieni, e-bosto ni, neu comment, a wni sorto rhywbeth mas. Diolch pawb, ta-ra! Finish.